Sindorf n'atɔhye campaign a ɔde akɔ pii mu wɔ hɔ ne Honourable Ken nso I I learnt ɔwɔ central region ɛ sɛn na nneɛma si teɛ? Kojo Amankwah, Mɛyɛ ma atiefoɔ no ahwɛfoɔ nyinaa akwaaba mfa mmra Western North. Na ɛno no akyi na Maame Awe N'atɔhye Addo bɛpue mu in the Western North. Na yɛfiri aseɛ wɔ Bibie ne Anwea so bɛkɔe Abatoɔ Mpesua so. Na Maame Awe N'atɔhye Addo, meka sɛ ɔyɛɛ connected no. Ennii bɛyɛ sɛ Kwadwo Ankwa, Maame Arenatɔhye Addo wɔkɛnɛteeɛ nnii abosome nnum mpo, na ayɛ yaa no mo sɛ wɔadi mfirinhyia apem, adeɛ kye adeɛ sa no ɛntorɔ nsɛm a ɛnnim ana wɔka de agu maame no ho, na wɔsɔre a ɛna Naatɔhye Addo ana ama kɔmɔnfan yɛantua Naatɔhye Addo. ana ama DCs yɛantu ɔmo ka na yɛ awɔɔde contract no from ɛsoro hɔ but we want to set it on record party fo ɔmo tie ne sɛ ɛyɛ Nana Akufo Addo ne Dr Bawumia aban ana ɔmo de mmara kɔɔ parliament ɛyɛɛ yɛ ɛde fa common fund administration no ho mmara a ɔmo yɛɛ ne sɛ adeɛ bi a yɛbɛn no district assembly biara no ɛwɔ sɛ yɛyɛ de firi Common Fund Administrator and being led by the Kono Management Team, Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, wɔn na wɔkyerɛɛ sɛ yɛmfa one cedi nkɔ, yɛmfa two cedi nkɔ, yɛnyɛ ne sei. Nti adeɛ bi a maame no yɛyɛ biara no, wɔyɛ de maa NPP aban dɛn nti me wɔn mfa so bɔ no mmɔ maame no. Na Kwadwo Amankwa, awerɛhosɛm ne sɛ, wɔn kɔdu baabi a na atɔhye ayɛ wei, na atɔhye ayɛ wei, wɔn wie a, N'atɔhyɛ adwuma baako a ɔyɛe yɛ sɛ the drip machines a yɛkyɛde ma the various district assemblies a ɛwɔ Ghana no, ɛno deɛ na wɔn ateki credit ne sɛ ɛno deɛ ɛyɛ Bawumia na ɛde baeɛ. Sɛ ɔyɛɛ bɔne a, drip no so momfa ncredit no. Na akonnwa baako a yɛbɛduru Western North no, Honourable Ken dii kan baa ha, ɛna Dɔkta Bawumia nso baa ha. Na adeɛ a Dɔkta Bawumia bɛyɛɛ ne sɛ, ɔbɛdii ntorɔ Western North atitiriw a wɔn wɔn nyinaa yɛ connected. Mm-hmm. Talking about Jojo Rocky, the former regional minister, Aboagye Jedu, the former regional minister, the former MP for Bibiani and Yanso Bekwai constituency, eh, Honorable Alfred Obeng, the former Deputy Minister for Finance, Dr. Alex Ampaabe, Dwaboso PC, and afei so the only MP a yɛwɔ no wɔ Western North ɛyɛ ɛɛ bɛka sɛ Shaman MP no Freddy, wɔn nyinaa ɛyɛ connected. Ɔkɔduru hɔ a wɔsi election day, mede forty billion baa ha, mede ninety billion baa ha, ɛna wɔkeka saa asɛm no ɛde agu wɔn so sɛ ɛbɛyɛ a. wɔn ho bɛyɛ delegates no ahi na yɛkɔduru biribia no anwea so bɛkwae no mm. na wɔaka akyɛ delegates no sɛ wɔde forty motos brɛ afɛdɔben a na ɔsan so de sixty billion de brɛ afɛdɔben saa ntorɔ wei na obi twaeɛ ɛkɔduu ɛmeka no sɛ bia west chairman so no wɔtwa ntorɔ de gu no so na akɔgya ma nkɔ ha yɛbɛduu ha no ana ɛyɛ sɛ yɛne delegates no bi ɛredi nkɔmmɔ ne yɛbu so ɔmo sɛ kɛde japan ɛbaa ha ɛna Doctor Baamu nso aba yɛnyɛ opportunity ɛsan ba akyiri na wɔn baa yɛn attendance no ɛte sɛn ɛna afei nso comparing messages deɛ Ken de baa yɛn Doctor Baamu de baa yɛn nso sɛn na ɛsi teɛ kojú amankwa yɛn kɔ tie deɛ delegates no bi ɛka yɛn. ɔno abo ken aba ha ɛde ne message aba ɛna dr bɔnmi nso aba ha in the first place no compare delegates wɔn ahyia ken de japan to wɔn a wɔn ahyia dr bɔnmi. Wowie so a na wɔahwɛ message no, candidates no mmienu baeɛ no, hwan na ɛwɔ message, hwan message na wokae biribi wɔ mu? Okay. Meda ase. Me, wɔn mmienu no nyinaa me- ɛyɛ me- me baa bi. Okay. Na me baa Ken deɛ no, ɛndeɛ na ɛyɛ super. Yɛyɛ no wɔ Esem, they do so, ɛyɛ Pentecost asɔre deɛ mu. Okay. Na wohwɛ dɔm ɛne sɛ the youth no si tu di Ken akyi a, bla. Saa da no a na mehu sɛ no, nneɛma asesa. Me, frankly speaking, na kɛ mewɔ Bawumia. But then metie Ken message na mesɛ, mm, wei na ɛsɛ meyɛ dɛ, medi n'akyi. Kɔ ne message na ɔde to fam no nyamia nim e favor youth no ɛna aside that nso so no ɛyɛ ne kuradie. Me me hɔ na me hwehwɛ o saa nturo na adaa ne ade saa nyina atwa ne deɛ wɔ ɛsɛ sɛ boys no ɛna ama me tɛ bɛka sɛ youth no ɛna yɛn ho kyere yɛn ke message ne deɛ a ne message no a me me tie ndee ne deɛ nyamia no me yɛ convince saa deɛ ne na me sesaeɛ kɔ obi ɔbaa sɛ ɔka sɛ ɔso asase yɛn ntam da ha asase na abuo yi wohwɛ ayɛ sɛ ghana youth no yɛberɛ nyinaa sɛ adwuma ni ghana sɛ ma galamsey ɛne ade no nyina kɔ so sɛ adwuma ba ghana hɔ na ɛkɔhyɛ mu akoto galamsey kee sɛ wɔbɔ bie bɛnwuma mianya bi adada ayɛ ɛna ɛne korɔ yɛwɔ asase yɛwɔ raw materials ɛna ɛti na nkae sɛ yɛbrɛ sɛ daabi adwuma kɔyɛ one side Abɛyɛ adwuma, kɔ sukuu. Obiara na ebetumi akɔ sukuu. So ate ase? Te Ken deɛ ɛnam sɛ saa ne saa ne adwuma side na ɔka so bebe nneɛma yi twɛ nyɛ bi. Ɛno ntina memmɔ hɔ nom. Ɛno na mɛhwehwɛ. Dr. Bawumia nso baeɛ no, waka Ken sɛ ɔdi adwuma. Dr. Bawumia baeɛ no, ka one single message a ɔde baeɛ a wokae. Ɔno ne message ɔka. Me deɛ deɛ ɛyɛ m'ahi ne sɛ. Ɔse yɛnya bɔm yɛnya ayi ayi ama ɔna ɛbɛtumi no kaa sɛ ɛnyɛ ɛnyɛ boxing ring na makɔgya kɔko fam na wokɔ fɛ sɛ kɔɔ de wohwe hɔ ne message no ɛnyɛ convince ɛno ara ne sɛ ɔpɛ yɛakyɛw na ɛmeɛmfa obi obi ho hia baa mɛbɔ no wagye aseɛ na wo saa nkurɔfoɔ no a ɔho ɛyɛ hi no na yɛn time no na wona yɛ leader o asɛ leader no a wo nkurɔfoɔ no yɛ adwuma ma wo no deɛ bɛ na wotumi di wɔn faa so wagya ama wɔn Sɛe pɔt no awie. Afei ya yɛahwɛ bɛn ho so wɔsɛ mmea afɔ ɔmo ɔmo ho hia baa mɛbɔ wa anasɛ ɔfa kyerɛ sɛn. Te kin deɛ ɔno a ne yɛpɛ no me kin hɔ na me wɔ. Se den na ɔba den na me sesan edi n'akyi. Wɔn message ne deɛ sɛ Ghana foɔ nyinaa gye tum ne yɛde ne ba npp foɔ delegate ne wɔ ba frank donyam sɛ kin ba sɛ kin Ghana bɛsesa one time. Ghana hia nokoredie, ɛno nkoa na ɛsɛ yɛ man no. Yɛfrɛ me JJ Lawrence. Baa nokorɛ baako pɛ. NPP mpanyinfoɔ no a wɔn wɔ mu no, wɔn deɛ wɔn adi wɔn mmerɛ o. Bawumia baeɛ no, anyɛ hwee no, Akuffo Addo no de baeɛ. Ɛna wayɛ n'adwuma eight years ɛna wawie. Wawie ne eight years a, deɛ ɔpɛ no yɛ nipa foforɔ. Baasi ehuu sɛ. Nnipa a wodi obi akyi na edu baabi wosi yɛn mfa si a nyɛ dɛn mma wo. That means yɛn yɛ executive nea ɛbɛka no muntie. Muntie afei na yɛmfa si ama na ɛde adwuma na abɛyɛ ama yɛn. Ba yɛn mpanyimfo na wɔn di anim no wɔn kata nneɛma bi so ɔde nea mekyɛ no me wontumi mfa sika nhyɛ m'afu ɛna obi amfa sika nhyɛ m'afu me maame me papa yɛn nyɛ executives yɛtae ken akyi. Me maame ne me papa, wɔn nya me papa yare koraa no, na ba ha. Okay. Ba adeɛ baako ne sɛ, wodi president n'akyi. Ɛna wɔn a wɔdi n'akyi nyinaa no, wɔn nso mu seat pɔtɔɔ ama yɛn anim agu ase. Mu wie a wɔn sɛ yes te yɛmfa nipa no mmra. Ɛsɛ yiw saa nkurɔfoɔ nya tete na wɔn sɛ abagye mu brɛ no, ɛnyɛ ne o. Ɛnɛ mo akɔ sukuu, mo na mo nim nneɛma na mo nim. Obi ba na wankɔ sukuu dan mu koraa, mo sɛ obi ba na wagye one cedi, two cedi, three cedi, mo sɛ kɔfa wo certificate. Fa bra, fa wei bra, fa wei bra. Ɛno deɛ ɛnyɛ nneɛ hwee. Dɔkta Alhaji Mahmood Bawumia aba ha ɛna Honorable Kennedy Kwame Akompɛ Ogyapɔn nso aba ha nti ɛpɛ sɛ yɛ compare messages na yɛhwɛ sɛ the two candidates in attendance na ɛte sɛ ɛna afei nso no wɔn message ɛte sɛ owura no akɔ aba. ɛyɛ aborɔ. na mpatɛ odin ne sɛn. yɛfrɛ no Valentine akwa. okay aha yɛ nfa. aha yɛ bea west.

Onyae no deɛ infact sɛ ɔkyɛ kɛn dɛ mu tu koraa no a before God a man ɔnnya because yɛyɛ kɔɛ no tam kɔm no hyɛɛ no ɔho ɛbɛduru aha yɛ run about a debi so ɛsɛ debi so run about ɔmo bɛgyina for more than two hours na nkorɔfoɔ koraa yɛ ni ground so hɔ ɔmo sa sɛ mo deɛ statistics afi deɛ mo fɛfrɛ nkorɔfoɔ sɛ baomia Dr. baomia ba nti mo mbra but still a no Amanfoɔ ayɛ dɛn amba? Me mum na Gana ayɛ sei? Ɔsee ɔmba because ɔba a ɔho hia information bɛfa bia ne hɔ a ɔbɛka akyerɛ no ɔbɛfa nti ɛyɛ dɛn ɔmba nti mum ɔgana sɛ sɛ wamba wankɔ but nsɛm no kɛsɛ sei wohwɛ dɔm a ɛgu ha ne gyama a mobɔ no wɔ ha sei a ɛnyɛ dɔm ketewa ɛnyɛ dɔm ketewa ba ɔmia ɛnni information bi a ɔde ma ɔba yɛ se ɛmɛ yɛnhwɛ ɔmo a modi n'akyi no na yɛnto ntia no nti no yɛnhwɛ ɔno ankasa ne nsa fa ne mbra biom na yɛde wɔyɛ Nanado ɛba three times nti ɔno nso ɔsɛ yɛ ma no nso that chance no ba ɔno yɛ message a ɛno yɛ hɛn sɛ yɛ hia yɛ adwuma o mmabunu bebree no yɛ hia yɛ adwuma nti obi ɔma yɛ adwuma yɛ obi ɔma yɛ second chance third chance ɛno deɛ yɛn fɛn fan yɛ hwɛ yɛ pɛ adwuma na yɛ dɛ ayɛ yɛ pɛ adwuma nso ayɛ so deɛ ɛna ɛno ano ɔnabo kɛn na Japan because ɔnabo kɛn ba ha no ahokeka.

Power yɛ dɛn ɛde abrɛ yɛ. Sɛ pɛ deɛ yɛpɛ yɛpɛ candidate deɛ ɛnde anka yɛnkɔ to ma Bawumia. Ba sɛ pɛ power deɛ a Bia West ɛsɛ pɛ power deɛ ɛpɛ ba ɛpɛ Honourable Ken deɛ ɛpɛ no. Honourable Ken amba deɛ a ɛnde NPP mu fa gɛt yɛ hia. Honourable Ken aba ha na Doctor Bawumia nso aba ha. Wohwɛ ɛdɔm a wɔn ahyia Honourable Ken compared to Doctor Bawumia na afei wɔn mmienu ba message no mu deɛ na ɛtɔ wakoma so. Ao mɛda wase me bra. Ɛyɛ Honourable Ken message no ɛtɔ asom bebree. Sɛdeɛ wɔn a wɔnka yɛn ho no koraa no, ɛde wɔn reba. Dodoɔ no ara se ɔnabo ke yɛmfa no mmra. By doctor deɛ no, antɔ asum. By ɔnabo ke deɛ no deɛ, asesa nnipa bebree. Nti ɔnabo ke yɛde no ba a, ɛbɛboa yɛn. Ɛsɛ wonam hɔ, akwadaa a yɛawo no da koro koraa, wɔse nɔma wan. Ɛsɛ mpuntuo nkɔ yie. Sɛ yɛpɛ sɛ yɛdi nkunim na seat no yɛsan gye yɛn adeɛ deɛ a, gye sɛ ɔna boke. Na sɛ yɛsan de dadaa no ba deɛ a, ee, dadaa no ara. Afei hwɛ vote a yɛnyaeɛ, ebi nsii da o. Ɔna boke, ɔse monto mma me na memfa adwuma mmra. Sɛ bi yɛn mma no wie sukuu a, Nana Addo de firi SHS baae. Wɔwie sukuu na aka adwuma. But ɔna boke nsɛ yɛmfa no mmra. Yɛde no ba a, nkwadaa no bɛnya adwuma. Sɛ bi, wii nom, red nom, tramɔɔ, ne nyinaa nkwadaa no a wɔnyɛ adwuma no. Sɛ akwadaa nya adwuma, wo awofoɔ no, wo ho atɔ wo. Woahwɛ wo ba no o, ɛsɛ sɛ ɔno nso hwɛ wo ma wo se tutu. Nti sɛ ɔnabo kee ba a, mpuntuo deɛ, bebree kwa. Sɛ ɔnabo kee deɛ, ɔba a ɛbɛboa no, n'asɛm deɛ, atɔ obiara su. Ɛda a Dɔkta Bawumia baeɛ no, na ɛdɔm no te sɛn? Ɛdɔm deɛ, na atɔ nsuo mu. Nneɛma biara anyɛ. Adɛn, mohyɛɛ da, delegates no hyɛɛ da sɛ wɔmma ansa yɛɛ dɛn? Oo, delegates no, wɔasoa nsuo, asoa nsa. Wɔahu sɛ Bawumia sɛ bi o, yɛtɔn na wɔntɔ. Sɛ ɔnabo kee deɛ, yɛtɔ na wɔbɛtɔ. Nti ɛsɛ yɛde ne ba. Yɛhia nkonimdie. Ɛ Dɔkta Bawumia baa ha sɛ no, ɛdeɛ ade asɛm pɔtee na ɔbɛka kyerɛ mo? O ne nsɛm no deɛ, deɛ ɔbɛkaeɛ, nsɛm dodoɔ no a ɔkaa ne sɛ ɔbɛma Ghana ayɛ sɛ aburokyire. Nsɛm wei a yɛka, moma Ghana ayɛ sɛ aburokyire. Obi nso sɛ ɔde adwuma yɛ ba, na ne yere nso tumi kɔka no baabi sɛ na ɔde adwuma ba na ɛguo, na kyerɛ sɛ wɔn deɛ wɔn ba a, wɔnni adwuma biara de ma yɛ o. Nti me mɛsrɛ Bia West ne Ghanafoɔ nyinaa sɛ wɔn yɛmmoa ma Honourable King mmra na ɔba a yɛbɛnya nkonimdie abotire no. Okay, Shai. Ojamonkwa. Aha. Video that is NPP delegates and you know muku di nkomo. Ebu so omo say Dr. Baumia ba ho and the Japan so ba ho. So omo compare the attendance the first that omo so and compare message a aspirant and the bar and yen share uh ye ye betimi aye. Omo che say honorable Ken e ba no attendance was about 98% But even with Doctor Bawumia sɛ atiefo bɛka video bi ba abɔnten a yɛ sɛ Doctor Bawumia kodu Bia West no they have to wait for close to one hour ɛfrɛfrɛ delegates ansa na ɛde wɔn aba na wotie delegates asɛ wɔn ka na wɔn sɛ wɔn abo kɛmbaa no ɔbɛkyerɛ deɛ ɔde wɔn nsaase no bɛyɛ a ɛbɛ translate into jobs but Doctor Bawumia only came there to tell them sɛ ɛna na ado kɔɔ mmiɛnsa kofo kɔɔ mmienu yɛma no nko yɛma no nko bi ɛna afei so ne yɛnhwɛ obi bɔne a wayɛ ho ne ɛmfa ho asotwe mma no. Enti wɔse The Mere Fact sɛ Dɔkta Bawumia kaa saa asɛm no kyerɛ sɛ wɔadmete sɛ ne nkurɔfo no bebree adi wɔn bɔne. Enti wɔn no deɛ they are going to vote for jobs ɛnyɛ sɛ bi a ɛna Kufuor kɔɔ mmienu anaa Addo kɔɔ mmiɛnsa. Wɔn se saa tete abakɔsɛm no atwa mu, baabi a NPP aduru nyɛ afei na yɛbɛka NPP abakɔsɛm akyerɛ wɔn. But Kojo Amankwah, mm-hmm. yɛkɔduu Bia West no, me ne constituency chairman Chairman Kookoo Sika ɛbɔ nkɔmmɔ ɛbusaa no sɛ, Ɛdeɛn na ɛka ho bi maa NPP wereweree torɔ saa no? Ɛno nso, ne nkyeamu a wɔde maaeɛ nie. Aha, me me me meyɛ kokoo kuani, enti na medi kokoo sika no. Mewɔ Kusaasifoɔ bɛyɛ nsia a wɔte me kokoo, na Eduru sɛ yɛnkɔtow aba no, meyɛ kɔn so se Chairman a, wɔn nyinaa pɛ m'asɛm, meyɛ wɔn yie. But eduru abatoɔ no so no a, mese wɔn nkɔtow aba no, wɔn se o papa yɛsrɛ wo, yɛ papa wabɔ dua wo serɛ mu, enti yɛkɔtow aba no a, yɛbɛwu. Ɛna mese daabi monwu biara, monkɔ, monkɔtow. Ɛna wɔn de me ho suro, ɛna wɔn kɔeɛ. Wɔn kɔtow aba no a yɛkɔkan aba no wieeɛ no, paper no bi gugu mu bebree a, yɛnkyem obiara so wɔn deɛ huhu mimi huhu akɔgye aba no but wɔn wura mu no aba no wɔn ayɛ dɛn anto ɛnyɛ ɛnyɛ ketewa bi o bebree wokɔ police station bebree a wɔn gye paper no na wɔn anto nti akyire yɛ a yɛkɔ yɛ na meka kyerɛ wɔn sɛ aba no mo kɔto yɛ anaasɛ mo anto because mahu sɛ paper no bi deda mu bebree a ɛkyerɛ sɛ aba no mo ayɛ dɛn ɛna ɔse o papa wei deɛ yɛ pɔtɔ nokwale yɛ baako pɛ yɛ papa abɔ dua Enti mekɔgyee aba no. Na anka mepɛ sɛ mintim, but mekae duabɔ no a, mitiim a mɛwu. Enti nokorɛ nie, yɛntwa wo torɔ. Aba no, yɛgyee paper nanso yɛanyɛ dɛn? Yɛanto. Enti Kusaasifoɔ no gyee paper nanso aba no wanyɛ dɛn? Wantim. Ɔse sɛ mɛto ama Mama deɛ na mentimi na mmom mentimi so nkɔtoo maba wɔ mia because yɛfa ne kurom ɛna ɛkɔ yɛyɛ kurom yɛ nananom se yɛto ma na na sɛ ɔwene a yɛkɔ a yɛnkɔ yɛ kurom biom enti no ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛto ɛno nti wɔn pa me kyɛw sɛ me deɛ yɛde nipa foforɔ ba deɛ a wɔn yɛ mpp foɔ wɔn bɛto aba no ayɛ dɛn ama yɛn Shai. Konya Kwankwa. Okay, ma yɛn gye o. Ɔsɛ yɛbɛto aba no na Kusaatefoɔ ne Mampusifoɔ no issue no. Ya West, Bodi, Dwaboso, eh, ne eh, constituency ta ɔha ne nyinaa na Kusaatefoɔ no because of sɛ ɔmo yɛ dodɔ dodɔ no nti ama ɔmo yɛ eh, bebree wɔ ha mm. na na ɔkyerɛ sɛ ɔno chairman koko sika na abia west chairman no wɔyɛ eh, meka sɛ one of the eh, biggest koko farmer ti ɔwɔ nhwɛsofoɔ bebree a wɔyɛ kusa asefoɔ and ɔkɔpɔ a wɔn akyɛw sɛ wɔn nto abira wɔn sɛ yɛn hene yɛ papa ma bɔ dua ɛde dua ara ma na wɔn firi sɛ mu aba sɛ wo a wonim kɔ to aba ma ba wɔn ano edua no nyɛ wɔn wɔsɛ ɔpa wɔn akyɛw but on election day no wɔn sase sɛ wɔn sɔtɔ mu sɛ. Some of the ballot papers no yɛanto ama Mahama, yɛanto ama Bawumia, yɛanto ama political party biara. Nti after the election obi sɔre sɛ yes ɛyɛ ara na yɛkɔgye yɛ na yɛ fie wura no ne yɛmpɛ sɛ yɛbɛtwe wɔn ano awɔ fam. Yɛntumi nso nkɔ nkɔto ma Mahama ɛna afei nso yɛntumi nkɔto ma Bawumia nso ma duabɔ no yɛ dɛ ɛnya yɛ. Nti to uh, saa no pam no ɛno sɛ yɛnto nti no ɛna ma yɛkɔgye ballot no a yɛanto no. Nti chairman sɛ Wohwɛ Kusa asefo a wɔyɛ dodɔdodɔ wɔ Asante, Ahafo ne Sefwi na de kɔto wɔn sɛ wɔresere mu a, wɔn nyinaa dodoɔ no yɛ 1.2 million Ghanaians. Ɛnti no sɛ wokɔ President Dr. Bawumia a, just be prepared sɛ already no wo ne nnipa 1.2 million ayɛ aka sɛ wɔn no wɔn mfa NPP ho. Ɔse, woto ma Kentejapon a, Kentejapon from the central region no. Dabi, yɛnhuu sɛ Ken Dagyapong abusua no ne ada trab bi wɔ issue bi wɔ hɔ. Wɔse Dɔkta Bawumia, ɛnyɛ ne fault sɛ sɛbi ɔyɛ Mampruhsini, ɛyɛ baa birth na ɔyɛ Mampruhsini. But ewiase no, wode eh, wadeɛ, fɛdeɛ nso kɔware w'adamfo, onuabaa a ɔyɛ nifirani a, wo na abɛkɔ nsuo ama no wo na abɛkɔ kotu bankye aba wo na bɛbia no tika for this time deɛ anka yɛmfa dr baomia ɛnsi nkyɛn na yɛmfa kende japan no a wɔnni any tribal conflict no na daakyɛ nkɔma bia no sɛ yɛtumi resolve ne ntawantawa a ɛwɔ between mampusifoɔ ne kusasefoɔ no ntam a na afei yɛtumi de baomia baba for now no deɛ abatoɔ no a yɛrekɔ no Kyɛ President no ba Dr. Bawumia, NPP mfa nhyɛ ne tirim sɛ the onset na nnipa bɛyɛ sɛ close to 1.2 million deɛ they have nothing to do with the new patriotic party nti wɔn na wɔbɛsrɛ delegates no sɛ ɛnyɛ dr baomia fort ɛnyɛ ne making sɛ ɔyɛ mampusini ɛna nyɛ ɔno na kɔ kiriti bɔɔko ntɔkwa no na mmom ɔyɛ victim of circumstance ɛna yɛmma ɛno nso mɛ affect the new patriotic party sɛ ɔka ɛno sɛ bi yɛmfa ɔbaa ho mmɔbɔ mfa nware no Ana ɔde ahummɔborɔ kɔware wa wo yɔnko berɛboɔ, onua baa sɛbi ɔyɛ nifrani a, na kyɛ sɛ wo na bɛkɔ nsuo ama no, wo na bɛtu bankye ama no, wo na bɛyɛ nneɛma bebree. Ɛnti ne amanyɔsɛm so no, ɛyɛ about political power. Na political power so yɛde numbers na ɛyɛ. Wo presidente candidate a ɔwɔ tribal conflict a, ɛbɛha amanyɔkuo no. Party delegate, yɛndwene amanyɔkuo no ho first. na dɔkta baa mu ɔbaa bɛso yɛntumi nka sɛ ɔbaa no wɔamfa biribi a ama mpu but at this point yɛhia power from the ndc deɛ wontumi fa candidate a ɔwɔ tribal issues ɛmfa so this is the bia east constituency chairman ana ɔsan fa saa akwanya wo so ɛclear nneɛma bi wɔse Doctor Bawumia baa hɔ no, ɔno deɛ obiara nim sɛ ɔyɛ chairman a wɔn nim baabi ogyina. Na Doctor Bawumia ɛne ne team baa sɛ ɔsɛ chairman baabi bɛgyina anim a, agya ɔyɛ former vice president obɛgyina anim hɔ, ana ɔsɛ chairman ɛ ɛ dodoɔ sɛn ana ade bɛma yɛ ɛwɔ bia wɛsia. Ɔno sɛ o, oh, me deɛ dodoɔ sɛn na mo pɛ. Ana Doctor Bawumia mo sɛ ɔmo pɛ ninety percent ana ɔka kyerɛ delegate sɛ delegate Doctor Bawumia sɛ ɔpɛ ninety percent ɛhɔ ara no mako twa hɔ no ɛde aba abɔnten abɛka sɛ Bia West chairman sɛ ɔno no ɔde ne delegate ninety percent ɛde ama Doctor Bawumia wɔse ade a ɔmo yɛɛ no no ama wɔbɛnya gyidie sɛ sɛ manfo a ɔmo yɛ yɛ endorse Bawumia yɛ endorse Bawumia no ɛyɛ certain wɔn he never said sɛ ɔbɛma Doctor Bawumia ninety percent na emu wɔn na ɛfrɛ no bɛgyina anim na sɛbi former flag bearer ba na ɔgyina anim ɔka sɛ bra bɛgyina me nkyɛn wobɛba ana former vice president ka sɛ bra wobɛba ana ɔbusa no sɛ ɛdodoɔ sɛ na wobɛtumi ɛde ama yɛ ɔha so mo sɛ na mopɛ he didn't want to commit himself ɔsɛ na mo sɛ na mopɛ ana ɔmo sɛ ɔmo pɛ ninety percent ɔsɛ o ne delegate dr bawumia nso pɛ ninety percent na ɔmo atwa hɔ no akɔka sɛ bea wɔ kyama kyama koko sika sɛ wɔde ninety percent ɛde ama dɔkta bom ɛyɛ settings ana wɔn yɛ but ewiase settings ɛnto aba wɔn deɛ wɔsrɛ party delegates ne sɛ wɔn deɛ wɔyɛ connected na wɔn sɛ baabi edu no bea west na n'ado baayɛ wɔne dɔkta baumia Appointment ɔmo nyaa yɛ apart from NADMO ne DT ɔmo anya hwi ɔmo akwan ɔmo nneɛma bia ɛnyɛ nti wo nam kora na afɛre sɛ ɔbɛka sɛ MPP aba abɛtena akonnwa so eight years ni nnipa a ɔmo gyidie wɔ ne mu sɛ ɔba a wɔde industries no bɛba ɛma manfo ɔmo yɛ galamsey yɛ mama ne ɛma mɛma ɔmo kɔtɔ galamsey page no ɔmo nyinaa ɔmo firi galamsey no aba abɛyɛ proper job no ɛyɛ ɔno abokɛ di kora na kɔmpa ɔgyafo ɔte baabi adu no NDC foɔ yi yɛnim wɔn wɔte bea west ɔno ne ne mpanimfoɔ mu dwane gyaa constituency no even with power deɛ ɛsi yɛ ni a na 2028 they cannot present a candidate a wɔnyɛ bold uh, they cannot present a coward candidate they cannot present candidate a wɔnyɛ prepared to take the bullet you know, and you know they should vote number one nti kò dáa mankwa yɛ sɔɔ fa yɛ ba western region no yɛ ayɛ bibie ne anwea so bɛ western north yɛ ayɛ bibie ne anwea so bɛ kwae constituency. yɛayɛ sɛfi Yɔɔ so ɛna afei nso no yɛayɛ akɔntɔmmra ɛna yɛyɛ bea west bea east a na ɛyɛ adwaabo so ɛnɛ yɛbɛyɛ soaman na yɛayɛ aworin na yɛayɛ boodi na kyerɛ sɛ the nine constituencies in the west north maame are na atɔhye adoro ɛde ne tɔɔ na bɛyɛ no abɔ mu ɛde akɔ Western Region. Na Maame baa ha, Seleko Yamankwah, ne nsɛm a ɔka kyerɛɛ delegates no sɛ mmerɛ bi a atwa mu no na ɔyɛ part of Doctor Bawumia campaign team but after sɛ yɛkɔɔ election 2024 results a ɛbaa yi ɛyɛ delegates anim asɛm ana ɛse constituency bi ateɛ kam Ablekuma North yɛkɔɔ re run sɛdeɛ yɛ obi tuu sɛ kumfo ɛkɔ bɔ maid hawa kumsin too hɔ ama yɛ deputy national youth organizer nso yɛboo no couple with akwatia ne nneɛma a ɛkɔ so party no awo na ɔta no ho mm nnipa num na wɔn kɔ no in election 2028 no yɛanya bɛrima n'ani ɛden ɔyɛ bold ɔyɛ firm obi tia ma ɔnso bɛtia nipa kɔ na ma nipa kɔ no ahwe hɔ a ɛbɛyɛ den ɛna ohun sɛ nipa num no nipa a ɔwɔ saa qualities no ɛyɛ honorable kennedy kwame akompɛ ɔgyapɔ ɔsɔ ɔno no dr baomia ɛnyɛ ne bɔne bia na mmom ɛyɛ tum ne ɛpɛ ɔse Ɛnam a ɛrenyan no, yɛde mmokoyerawa na edi. Na ahwɛ Honorable Ken ne mmɔdenbɔ a wabɔ n'ani ɛden sɛ ɔne NDCfoɔ fight na yɛde no kɔ Vienna sɛ ɔsan ba ɔsɛ mɛko nkoden. Ɛna afei no wɔse Kende Japan ɛwɔ abadayɛ, Kende Japan ɛyɛ ɛdɔyɛ. Wɔse Ghanafoɔ mmabunu kɔkaa Lebanon over 600,000 girls no. Kende Japan ne kyasa a. plane ɛkɔ fɔ ɔmo baayɛ even covid time yɛduru dwaabo so abato mpi ɔnabo ken ɛɛ maame na na ato hye kan saa asɛm no ɛna lady bi yɛfɛ no milicent ɛna ɔpagyaa ne nsa na ɔsɛ maame wadansie die ɛna ɔsɛ wɔ no yɛfɛ no milicent asɛm no siiɛ no na yɛ ɔmo gye ewuo ɛne nkwankwa nta na ɔmo su fɛ na na adoda nkwa kufu ado ɔmo su fɛ dɔkta baomia ɔmo su fɛ the former first lady and the former second lady Maame Samira Bawumia ne party mpanyinfoɔ bi including the chief of staff it took only kende Japan saa tam na covid time no na flight na nkɔ mma nti wokɔ wokɔfa flight a ɛwɔ sɛ wotɔ in and out to kende Japan ɛtɔ in na efiri a ɛkɔ Lebanon ana ɛyɛ ɛkɔ empty na ɛkɔfaa wɔn baeɛ. Ɛbaa na covid berɛ, kɛdɛ Japan mmienu deɛ wɔn kɔɔ Pentecost foɔ isolation center ɛna yɛ isolate ebi di two weeks, ebi di three weeks, ebi di one month. Wɔn a wɔn wie yɛ a yɛtɛ so wɔn na wɔn ni covid no, kɛdɛ Japan ma wɔn kaa sika, kɛdɛ Japan san so sɛ mmea yɛ Ghana card ma wɔn. Lady bɛgyina hɔ edi adanseɛ no kɛsɛ delegates wɔn wɔn nyinaa ho afɔ nti maame deɛ. Wɔnam no, ɔkyerɛ deɛ Kɛnde-Agyapong ba a ɔbɛyɛ Kɛnde-Agyapong ayɛ da ana afei deɛ nti a ɔfiri sɛ yɛnto aba ma Kɛnde-Agyapong yɛkɔ no yɛmmɔ obiara din. Sɛ wɔbɔ Dɔkta Bawumia din a, na wɔbɔ Dɔkta Bawumia din akyerɛ sɛ na ɔno na ɛwɔ hɔ. Dɔkta Bawumia ɔyɛ nipa papa, ɔnyɛɛ ne bɔne. Na mmom na wafa saa kwan yi so akyerɛ sɛ, Ebi, wofii Dɔkta Bawumia camp no, aborɔ nyɛ di baabi, wɔn di n'atɛm, ana wɔn na afei na ɔdii school feeding program, wɔn na ama common fund administration no anyina, wɔsɛ o, adwuma bi a ɔyɛɛ no, wɔyɛ maa Dɔkta Bawumia, because na Dɔkta Bawumia na head of economic management team, wɔn na kyerɛ sɛ fa two percent fa three percent kɔ ha ana afei so wɔn ka nso a wɔn nka sɛ wɔn nso na ɛde drip machine baayɛ na wɔn hu sɛ sɛ ɔyɛ bɔne nso a drill machine no nso yɛ bɔne nkogya wankwa so far no deɛ maa tɔɔ no it has been a successful journey na ne three days a wɔdi ne western north no ayɛ yaa no mo sɛ wɔn abɛdi bɛsi mfinhyia wɔ ha sei ɛnɛ campaign no so no ɛtɔ delegates ntirim. okay i see nti na nnɛ no kyɛ sɛ mbɔyɛ constituencies bɛyɛ sɛ nnan anaa mmiɛnsa. yɛbɛyɛ mmiɛnsa ahase no ɛwɔ nnan constituencies yɛayɛ mu six nti ɛnɛ no yɛbɛyɛ mmiɛnsa aka no ɛyɛ boodi awɔwin ɛna toaman. Ok mate saa yɛ yɛ da ase na mo nkɔ so mo adwuma menim sɛ ɛnɛ mo de western off deɛ no so bɛbɛ na wieɛ. Okay. Shaibu Lasisi na anɔpɛ yɛn nakɔ akɔdi nkɔmmɔ ɛwɔ Kens Flash mu no Aaron na Tɔhye nso na prɔbɔ a ɔde ɛsɔpɔtɔ no abo Kennedy Akɔmprɛko Japan ama delegates ɛhunu the need to vote for honourable ken uh, wɔ nyankopɔn yɛ adoma 31st uh, next month no emu ɛsan yɛ next year no emu no ɛno ho nkɔmmɔdie ne yɛakɔ akɔdi ɛde aba no wohwɛ uh, berɛ no a sɛmadu mmiɛnsa abɔ apa no wɔtwe ho yɛntwa yɛn ho mmra na yɛmfa nkrato atɛw yɛba nkɔmmɔ aka no yɛbɛhwɛ na yɛatumi atoa so ɛde no nyinaa Stɔwɔba hɛɛm. Mahu a wei deɛ nka wotwa mu. Ee Akwasi, na wei deɛ mefa he na mɛhyia wo hɛ? Ɛnɛ deɛ me ho akyere me papa. Ɛnyɛ long bia na ɛnɛ deɛ mɛgye wo. Woyɛ deɛ wo tiri ho bɛtutu. Akwasi ɛnyɛ easy o, ɛno koraa deɛ nka menni problem. Akwasi, mese deɛ gye sɛ woboa me. Wohu sɛ ɛdan a megyaa no ha a meresie no, maba sɛ mereba abɛyɛ ho biribiara na makɔ. Manhu nneɛma a mede yɛ finish na ɛfa penti ne ɛso bɔ no adane ase. Sɛm de ama me. Ɛne ɛhɔ na mɛgye wo no. Ka w'akoma to yɛm. Lee Gaza Ventures Adaroma nti wobɛnya ne nyinaa bi wɔ ha. Ɛyɛ dɛn na wopɛ? Ɛyɛ paint anaasɛ dɛn? Akwasi, ɛmfa me nkɔma nkurɔfoɔ bi akeke o. Sesei deɛ woaa wonim sɛ sika ho ayɛ den yie enti kakra a manya no mma me mmɔ ka ngu. Abrokyefoɔ deɛ moba ase yi aa. Lee Gaza Ventures wɔ Dmax Acrylic Paint a ɛyɛ original American paint. Wodie mu. Afei Dmax Matte, Dmax Semi Gloss. Dmax DTM ɛna Dmax oil. Ei saa a na ɛno no ɛme sɛ ɛno yɛ paint na ɛba no roofing no nso so a wɔbɛtumi aboa me anaa? Oh wɔbɔɔ Dmax roofing a ɛfiri Japan wɔbɔ Dmax zero point four four alu zinc ɛno deɛ ɔkɔ deɛ ankasa ɛna Dmax zero point four zero alu zinc agye nyame no no Dmax IBR wɔ hoo ɛna Dmax IDT nso wɔ hɔ Dmax and box alu zinc Dmax one star ɛna Dmax long span nso wɔ hɔ long span no deɛ gyae yoo afebɔɔ na kapintafoɔ a wɔba bɛtɔ Roofing sheets ne ho nkorɔ no ba wɔ hɔ ne paintafo a wɔba bɛtɔ paint wɔ hɔ. Wɔma wɔn nyinaa discount o. Na Kwesi, wɔn akyira kwan wɔ he? Sɛ ɛyɛ paint no na worepɛ atɔ deɛ a, ɛneɛ wobɛkɔ Dakodwom. Wofiri Plasu pɛ na wokɔ Lee Gaza Ventures. Na sɛ roofing sheets no deɛ a, ɛneɛ Adum Pampaso Ahemfie anaa Adum PZ, wɔn bɛn CBG. Nea edi kan ne sɛ, wɔn wɔ fa free estimate ma painting ɛna roofing nso. Nti wonni haw. Akwasi, wei a worekeka no sɛ yie no, ɛneɛ wo ankasa na wode me rekɔ o. Sɛ wo se wobɛgye me? Sɛ wobɛgye me deɛ a, ɛneɛ. bɔ adwuma yi. Sister gyae ntoatoa no na miamia ɔmo namba no gu fone n'ani ase. Ɛyɛ zero two four four seven eight two nine eight two. Mesi so bio zero two four four seven eight two nine eight two from sister afei sɔ to me ne yɛn kɔ. Kofi papa na ɛkɔ no kan ho di n'akyi. Hehehe wo saa de ne me mpo o ɛnyɛ me ba no no ma ne nsan. O boa ɛyɛ wo ba a Kofi di n'akyi wo papa no no. Ah ah adwoa bra bra bra bra brɛbrɛbrɛbrɛ Kyɛ sɛ nkurɔfoɔ wei deɛ dabiaa ntɔkwa oo bɛɛma brabrab adɛn ɛyɛ dɛn asɛm a. Ah chairman hwɛ akorɔ yɛ paa ne ti ne ne moma wohwɛ a ɛfɛ me ah. Oh na wei na ɛyɛ problem deɛ a ɛneɛ monkɔ Medilab diagnostic services ɛ na monkɔ yɛ DNA test wei ɛbɛtwa biribiaa atia. Ah Medilab. Aane ɔmo yɛ allergy testing, DNA testing, advanced ultrasound, ECG, comprehensive medical check up, advanced cancer portfolio, sɛ awoɔ koraa na ɛho ayɛ den a mokɔ a ɔmo bɛtumi ayɛ nhwehwɛmu ama wo ho ɛne nhwehwɛmu ahodoɔ a aka.

dan no mu. Na ɔfe so deɛ, ɔmo bɛn Saint Patrick Hospital, wobɛhu ɔmo wɔ Boase, Sunyani, Techiman, Takoradi, Tamale, ɛna afei Tema. Frɛ Medilab Diagnostic Services ɛwɔ 0542 587 300 anaa 0596 177 443. Wobɛhu ɔmo wɔ abɛɛfo ntentan fidie no so www dot medilabghana dot com. Medilab Diagnostic Services, First name in medical lab diagnosis. Chairman, monkɔ yɛ test. Auntie Amana no boa me o. Okyerɛ me Big Georgido Ventures a mekɔ yɛ. Hwɛ deɛ wasesa me car na Amana yɛ. Na sɛ onim sɛ menkyerɛ wo baabi fo ɛna me ma wo nkɔ baabi nso a yɛbɛbu wo. Big Georgido Ventures ɛba car ho accessories ɛne decorations a, wɔwɔ ne nyinaa bi wɔ ne hɔ nom. Four wheel drive ho nneɛma, nea wode hyehyɛ no abɔnten ɛne interior decoration, car seat leather papapaa ɛne mirror, peel cap, nneɛma a ɛbɛboa ma wo car no ayɛ fɛ. Sɛ ne nyinaa wokɔ n'asoɛeɛ a, ebi wɔ hɔ. Woba pickups a, bucket no ne lɛda a yɛde kata so nea ɛbɔ nkyɛn ne nkyɛn a wobɛtumi atia so aforo kaa no, dadeɛ a yɛde bɔ anim ne akyire a ɛmma kaa ne bammɔ yɛ a obi de pem anaa wode pem obi a wo kaa ɛnsɛe. Ne nyinaa wowɔ bi. Ɛnna wɔsan nso tɔn American cars, enti woduru n'asoɛeɛ hɔ deɛ a, na woawie. Biribiara a ɛfa kaa ho biara, ɛyɛ accessories ne decorations, wobɛnya bi atɔ. Pick Jorgido Ventures, Ne Hɔ Nyɛ Yera Kwan, Kumasi, Suaben Runabout, Yɛne Water Works, First Gate no na edi nhwɛanimu. Wopagya wo ti a, wubehu yɛn signboard no sɛ ɛwɔ hɔ. Wokɔɔ yɛ sɛ woammɔ ka bebree? Dabi koraa! Fa w'ani kyerɛ Big Jorgido Ventures na wɔmmoa wo. Frɛ 0244 65 2230. Big Jorgido. ventures, kaa ho nneɛma papa paa sie. Na me se, ɛfiri berɛ a mehuu woɔ, da biara woyɛ active, very strong and energetic. Woyɛ hundred percent, na ne nyinaa ne sɛdeɛ mehwɛ me nipadua so fa, na deɛ ɛboa meɛ ma mahoɔden ma metumi kɔba daa, ɛne Tabia Zenicare Herbal Mixture. Taa bia zani kɛ hɛ ba me hyɛ a wodi ho adanseɛ akyerɛ me paa. Ɛho adanseɛ deɛ ɛnyɛ wo nko mede dawuro na ato soɔ na madi akyerɛ nnipa mpempem. Taa bia zani kɛ hɛ ba Mister mato ne din Nyame ama sɛ wonom a ɛma nkwa mu a ɛwɔ nipadua no mu a yɛfrɛ wɔn asogyafoɔ ɛyɛ white blood cells no ahoɔden enti nipadua no nya ahoɔden soronko ko tia yareɛ ahodoɔ bebree enti wontaa nyare enti na daa meyɛ strong no ɛyɛ general well being.

spices nyinaa ma hello ma me spices a ɛbɛma m'aduane ayɛ tasty appetizing and delicious spices de ɛnoa ne remi spices Di ne ho Remy, dependable. Remy spices, Remy, Remy. Ɛyɛ ampa paa, wode Remy spices yɛ w'aduane a, ɛma w'aduane yɛ fine. Kae sɛ, Remy spices deɛ sɛ woyi so a, ɛmfa spices foforɔ biara mfra, ɛfiri sɛ Remy spices deɛ ɔde ne ho. Flavors no so deɛ bebree, chicken, goat, Jollof, stew, spices biaa wohwehwɛ no Remy obi wɔ hɔ. Ɛmfa w'aduanedie ɛnto kyakya. Perfect! Remy Spices ɛma aduane yɛ dɛ kɛkɛ. Kae sɛ, aduane biaa a yɛde spices yɛ deɛ, fa Remy Spices yɛ no nyinaa. Remy Spices, Remy, Remy. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atom.

Agoo! NPP adehyema, ma menkyerɛ wo kwan a wobɛfa so a wobɛtua wo toɔ na aboa ma amanyɔkuo no agyina ne nan so wɔ sikasɛm mu. Yɛwɔ nyiyimu nnan, mekyerɛ four categories, bronze, silver, gold ne platinum. Bosome biara, bronze members bɛtua two Ghana cedis, silver members, five Ghana cedis, gold members, eight Ghana cedis, ɛna platinum members ɛyɛ ten Ghana cedis. Ebiara wɔ mfasodeɛ a ɛtɛ akyiri. Mekyerɛ benefits na ne tua no so. Ɛyɛ simple. Bɔ star nine two zero star two seven zero hash. Ae, star nine two zero

sɛ hwan na ɛyɛ panyin wɔ wɔn mu. Oh, wo nso so woati, woati koraa. Nea ɔwɔ nifa soɔ na ɛyɛ panyini. Ɛyɛ yadeɛ ɛna ama no abɔ apua saa. Na deɛ ɔwɔ benkum no so deɛ, hwɛ n'anim yaeɛ tromtromtromtromtrom. New Leaf Herbal Capsules ɛna ayɛ n'aduro a daa ne daa nyinaa ɔde bɔ ne ho ban. Oh, aduro wei ho adanseɛ ɛkyɛn biribiara. Bɛrima a wonnya adeɛ wɔ mpa mu deɛ, ɛnhaw wo nkɔ no nom nnuro biara nsɛe nneɛma. Wo deɛ ara ne sɛ wobɛnom New Leaf Herbal Capsules.

Na me se new leaf herbal mixture ne deɛ. Manhyia aduro wei a me se anka me nsa buo mu. Nneɛma ne a mafa mu deɛ me nua maa no bosome mmiɛnsa, bosome nnan na ɔmo mu wɔn nsa no. Me kamfo saa aduro wei de ama wo. Sɛ wo nya a ɛyɛ tatahwe koraa, wo nom yɛ ara pɛ bohu sɛ nsesaeɛ aba wo nsa buo mu. Wo nom yɛ a mogya fii ne nyinaa ɛbɛba, ɛbɛba ntɛm koraa. Me kamfo ama ɔbaa biara sɛ new leaf herbal mixture deɛ. deɛ ɛtu nsabuo mu yaw nyinaa ase, ɛsiesie ɛmaa yɛn ahemfie hɔ, ɛtu nka bɔne biara ase aberɛ a wabu wo nsa awie. Obiara nim sɛ ɔɔsa wɔ no so paa deɛ ha new leaf herbal mixture no ma no mu bɔ bi seesei a frɛ doctor zero two four four one zero one three seven two anaa zero two zero one seven five zero. Five zero zero kae o aduro nyɛ ma ɔba ɔma ne ba nofoɔ anaa sɛ ɔba ɔnyem foɔ ani kyerɛ herbal shop ɛne pharmaceutical shop biara mu ae na ɔbɛnya nnuro nyinaa bi atɔ. ok uh, ash 101.1 so deɛ yɛda ase woatwɛn yɛ ama yɛagye nkratoɔ yɛakɔ aba biem anɔpɛ yi Wei yɛ National Agenda ahyɛfo mmɔ no show. Me ne Foxy Kwadwo Amankwa. Yɛnkɔ di nkɔmmɔ yi mmra sisi a Food and Beverages Association of Ghana mpanimfoɔ de to dwa sɛ naano deɛ yɛkɔda sɔre a ɛtee a ɛse PURC ɛde announcement bi abɛto dwa ɛkyerɛ mu sɛ electricity tariffs nsuo ne anyinam ahoɔden ne boɔ ɛrekɔ soro no ɛnɛ yi Food and Beverages Association of Ghana mpanimfoɔ se yɛ resɛte system no na yɛnyaa tariffs no sɛ yɛ increase no na ɛno mmom deɛ ɛmmoa. Sɛ yɛ resɛte system no ma system no tumi yɛ yie a, ɛho nhia yɛyɛ audit papa wɔ system no mu a anyinam ahoɔden no ho nhia sɛ yɛbɛtom, nsuo no ho nhia sɛ yɛbɛtom. Yɛnkɔ ahoma no so sɛsi ara na yɛne panyin pa a ɔno na ɛda Food and Beverages Association, Rev. Nkodi nkɔmmɔ wɔ ahoma no so. Rev. Anɔpa yi ɛte sɛn? Pastor yɛyɛ. Okay. Yɛdase. Anɔpɛ yi, uh, Food and Beverages Association, once again, mo asan aka mo ho biom ne nyinaa ne sɛ, uh, Nyankopɔn yɛ adom a, first of January, uh, 2026, ɛkɔ n'anim no, wɔma ma yɛanya ne nteɛ sɛ, There will be that increment ɛwɔ nsuo ɛne anyina hoɔden buo but you are still kicking against it saying sɛ there's no need for that increment but what is needed ɛne sɛ yɛbɛyɛ reset ɛwɔ system no mu. Uh, Reverend, deɛ na moasan hunu no foforɔ biom you are still standing by deɛ wodii kan ne yɛkaeɛ the other day no anaa? Ame daase once again metie obiara deɛ yɛka no sɛ. Mm.

Na kusu sa a, sɛ brɛ ara na wobɛbrɛ. Wontumi mfa kɛse nyɛ mma da. Dabi. Ɛno nti, ɛno nti na yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ sɛ ɛho hia sɛ the Mahama government reset ECG no particularly because deɛ ɛkɔ so ECG no ɛnyɛ tariff higher tariff na ɛbɛtumi asolve. Sɛ yɛtaa higher tariff na ɛbɛtumi asolve a, ɛnka. Problem no ɛnwɔ hɔ dada because Ghanaians tire tariffs no ara na yɛtua. Wo compare tariffs deɛ yɛto yɛtua Ghana for commercial and industrial sector in Africa yɛwɔ high, in Europe yɛwɔ high, even domestic so yɛwɔ high. Ɛnti nti ɛnyɛ sɛ ɛɛ it's not like Ghana ah yɛ tariff no ɛwɔ fo. Ɛyɛ mismanagement. Sɛ ECE yɛ struggling institution a, wɔn ntumi nkɔ wɔn ntumi nkɔ overrun wɔn budget with the authorization by hundred and eighty nine percent. Okay. Wɔn expenditure ɛntumi mbaaluni from one billion Ghana cedis in twenty twenty three to eight point three billion in the same year. Wokohun sɛ the kind of expense na ECG a incurred na public Parliament Public Accounts Committee a expose no a, ɛnyɛ higher tariffs na ɛbɛtumi a solve saa problems no. Seesei a sɛ wokɔ pɛ meter a, wɔn prepaid meters koraa ɛnyɛ adwuma. Wɔn prepaid meters. Nkate of ɛnyɛ adwuma ɔmo aa ɔmo workers mu ɔmo nni wo wo ne workers no mo akasa ɔmo ɔmo ɔmo wɔ well meaning workers mm. ɔmo ne ɔmo mo akasa ɔmo nim sɛ ɛhia sɛ ECD ɛnyɛ research ɔmo nim sɛ ECD rot no ɛwɔ hɔ too much wokɔ hia ɛɛ eh, three phase meters a ECD ɔmo ne three phase meters. mm. Omu single face meter ɛyɛ braa na wura braa ansa a wokɔ nyɛ single face meter. Omu revenue collection as at last year ɛyɛ forty three percent. Forty three percent no nti yɛ bisa sɛ fifty seven percent no ɛhenfa na ɛda. Mm. Nti yɛ ɛne se ɛne nti. You also see that government government akɔ increase eh, salary by nine percent January effective effective January twenty twenty six. Mm-hmm. Na government na sisi a government wo a na wo increase worker salary by nine percent. Na wadane wo kyi akɔ increase utilities no by twenty five point seven percent. the water both if you put the water tariff and then the uh, the, the, the, the ECG tariff together it's twenty five point seven percent. Yes. Nti ɛkyerɛ sɛ wɔsoma obi sɛ kɔtɔ dwan ma me ten cedis. Aduane no kɔ kɔ tua kɔ kɔtɔ dwan ma me thirty cedis na wodi ten cedis ade ma no nti twenty cedis no nipa no bɛkɔ yɛn ɛkɔyɛ hefa. Okay. I see. Sɛ government kɔ yɛ saa a, ɛkyerɛ sɛ government asɔptie ne Ghanaian. Mm. Wontumi ma ne workers no ten cedis na sei wɔn kɔ tɔ aduane twenty thirty cedis. Nti twenty cedis no ɛhefa na wɔbɛkɔ akɔnyɛ? Sɛ government yɛ saa a, ɛkyerɛ sɛ government ankasa.

industry competitiveness and safeguard the consumer interest these are some of the ana one of their reasons nti a wɔn susu sɛ ɛsɛ sɛ wɔn tumi to nsuo ne anyinam wɔn de gu saa reason wɔ yɛn ntɔ aso mu wɔn. mpatsɔ wo wo na na wohwɛ ɛɛ last last ɛɛ last month wohwɛ

bonus bonus deɛ ɔmo bɛ tua ɔmo ho ɔmo national service staff koraa kɔ hu sɛ how much they collect compared to other institutions ECG does not spend like their a struggle institution. okay I see. nti ɛnyɛ higher tariffs no na ɛbɛ ɛbɛ tuma aboa ɔmo because deɛ mi ka no sɛ already we we are paying very very high tariffs.

Enti memfa no sɛ, ɛɛ, memfa no sɛ, ɛɛ, sɛ ebi a mo ayi a mo de atotototo dwa no nyinaa no, sɛ aban yɛ n'adwene sɛ, ɛɛ, through PRC, wɔn yɛ wɔn adwene sɛ still a wɔn nti because ɛnyɛ Food and Beverages Association mo nko ara na ebi a mo ka saa asɛm wei, yɛwɔ yɛho institutions ahodoɔ a wɔn nyinaa de ato dwa sɛ nyɛ adeɛ a. ɛɛ ɔmo ɛbɛgye ɛde ato mu ok eti reverend sɛ ɛkɔba sɛ deɛ mo aka yi nyinaa ɛne reasons a mo asite yi nyinaa still a no PURC aban no o sɛ ɛyɛ nnwumakuo no o mo antia a what should we do because ɛɛ mehu TUC foɔ wɔn statement bi koraa na wɔn no kyerɛ sɛ deɛ ɛba saa yɛsɛ yɛ demonstrate against saa nneɛma yɛ ɛba yi what should be our next ɛyi sɛ ɛba sɛ still a wɔn ntie deɛ obi ɛka sɛ increment no ho nhia wɔn nyinaa. oh well we are very convinced that the ndc government his excellence the president he means good for the country wɔn bɛ wɔn bɛ tie they will suspend it because we are not saying that there shouldn't be any tariff adjustment we are saying that. Saa tariff adjustment no ɛnyɛ deɛ ɛ ɛ is not what supposed to come first. Ɛyɛ reform no na ɛhia sɛ ɛmba first. Ɛndeɛ yɛ deɛ yɛ a we are convinced that sɛ reform no ba first a tariff koraa bɛkɔ fu. So we are convinced but we are joining our forces with the TUC because at the end of the day we are producers.

to wipe that goodwill away. Reverend, this is not the first time a ebi a yɛredi nkɔmɔ anaasɛ ɛɛ mo issue statement with regards to saa increment ne but asɛ the more we talk no the more a ɛɛ aban no the more a PURC wɔn egu so wɔn increase wɔn increase saa no is it the case sɛ they are not listening to ɛɛ the call from Ghanaians anaasɛ by Ghanaians ana. They are taking us for granted.

and affordable. I see. Reverend Mate, ɛne anɔpɛ yi yɛda ase. Menim sɛ this time deɛ the way a Ghanafoɔ ani abere, the way a yɛn nyinaa yɛsi ayɛ hot sɛ increment wei ni yɛnhwɛ ma ne nkɔ so no. I think sɛ Ghanafoɔ nyinaa ba abɛtaa Food and Beverages Association mo call yi a mo call yi akyi na yɛtumi ne mpanimfoɔ akasa sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔn bɛtwe asan wɔ saa increment no ho. Amen. Amen. Okay. Amen. Yɛda ase papaapa. Nti deɛ aka deɛ deɛ aka deɛ yɛ ɔne producer asɛm ɛɛ ɔne ne koko. Ɛnti producer no ɔnsɛn ne me ɔnsɛn ne me bibi ɛɛ eh, number na me na. Mate aseɛ mate aseɛ mate aseɛ yo ɛɛ ok ash one zero one point one so enie nti saa abere yi yɛbɛkɔ na yɛakɔ dawubɔ nkrataa no mu nso. Na yɛakɔ akɔhwɛ deɛ ɛrekɔ so te. Na yɛakɔ akɔhwɛ dawubɔ nkrataa no deɛ ɛrekɔ so wɔ mu na afei yɛatumi adidi nkɔmmɔ ahodoɔ bebree no a aka wɔ fie ha. Maka sɛ nnɛ ne afe pɛpɛɛpɛ a Dɔkta Mahmoud Bawumia conceded defeat no sɛ aba no wagye atom 8 December 20 uh, na it was 2024 a

Yɛredi mfinhyia nna a, yɛbɛba abɛdi ho nkɔmmɔ bebree na yɛahwɛ so far. His Excellency nso sɔ amammui mu, deɛn na ɛrekɔ yi? Sei na na Ghanafoɔ hwehwɛ anaasɛ sei ara na ɛteɛ? Yɛhwɛ dɛ wobɔ nkrataa no mu nsɛm aba. Ɛba a, other ones no nyinaa nso anɔpa yi yɛbɛtumi aba abɛka ho asɛm. How are Alhassan wɔ ha? How are Maakye? Biribiara yɛ bɔkɔɔ? Nyankopɔn adom biribiara bɔkɔɔ nanso ɛ. Nyankopɔn adom biribiara nso yɛ bɔkɔɔ. Yɛda Nyame ase. Okay. Uh, yɛnhwɛ papers no wahu. Mm. Okay. Ɛmu wuram. Okay, yɛmfa the daily graphic anaasɛ yɛmfa chronicle dɔbɔ krata no ɛnhyɛ aseɛ. The chronicle dɔbɔ krata no deɛ a ɔde abɛto ha ɛne sɛ Inu Safuseini Kofi Bentil ɛna wɔn arejecte ɛyɛ OSP office no a yɛse yɛn collapse no koraa no, yɛngu no koraa mfiri hɔ no, wɔn se ɛho nhia sɛ yɛgu no koraa. The Chronicle de ɔbɔ krata no de ho asɛm aba. Saa nso na The Chronicle de ɔbɔ krata yi bɔ amaneɛ sɛ ɛyɛ Agyabɛn wa survive two attempt of assassination. Ɛno nso ɛda The Chronicle de ɔbɔ krata no mu. Yɛmfiri hɔ na yɛnkɔ The Daily Graphic de ɔbɔ krata no mu. Farmers Day yɛ wɔn di yie ɛna akuafoɔ ne eh, fishes no, wɔn a wɔyi nsumunam, wɔde eh, wɔbɔ aban naba so papaapa eye wɔ nhyehyɛe pa a wɔde agu akwan mu de ama wɔn. The Daily Graphic de bokrata no eh, de ho asɛm abɛtoa Professor Kwe Daily Graphic de ɔbɔkrata no mu. Na kɛse paa ɛda Daily Graphic de bokrata no mu no nie. Ghana Mampanin His Excellency John Dramani Mahama ɛna ne mfoni no ɛda ha yi. Ɛfiri last week na na yɛabɔ amaneɛ ara sɛ ɛyɛ wasi nsɔhwɛ no a ɛba abɔnten no mmɔfra no afei di potɔɔ potɔɔ a kyerɛ sɛ ɛne wu paa ɛyɛ na ɛno ɛna Ghana Mampanin